Papiamentu ta un idioma. E ta wòrdu usá tur dia den forma papiá, den forma skirbí, tantu informal komo ofisial, i semper e ta dinámiko. E vokabulario ta krese na un banda i di otro banda tin palabra bieu ku ta bai pèrdí. Awor aki segun mi tin hopi influensia di palabra ingles i di spaño. Awor e tin su banda positivo i su banda negativo. Spesialmente bo ta wak ku hubentut di awendia ta guia su mes hopi, por ehempel pelikulanan ku nan ta wak, televishon. Nan ta bou di un influensia stranhero hopi pronunsiá. Komo nos no tin. E obranan propio ki nan pelíkula òf obranan teatral, fuera di Maskaruba ku Senor, ta hasi un tremendo trabou. Nos no tine ku e frekuensia ku nos lo ke mira den salanan di sine òf na televishon. Neologismo ta e término ku nos ta usa ora un un idioma ta haya palabra nobo. I ta hopi bon, pasobra un un idioma Mester sigui evolushona. Ta bon pa bo haya palabra nobo den, segun ku tempu ta bai. Pero lastima ta ku ora ku den mes un un rosea ei palabranan ta bai perdí. Anto e ora e neologismo no ta yuda yena e bashí ku nos ta haya. Ora nan ta traha den ku nos, nan ta bisa, Awor aki nos ta bai hanto. Kiko ta hanto? Nos ta stòp di traha. E palabranan aki tur a bai perdí. Bo ta haya un otro, bo ta haya Hendenan ku ta flecha maishi, nan ta kòrta e parti ariba di maishi, nan ta pone tur esei, anto e restu, e palu largu di maishi, nan ta pone na parapete, anto despues ora nan bai transporte nan trahe na bohi pa nan pone riba buriku pa nan transporte. Tur e palabranan aki a bai perdí. Kresementu di ekonomia i kresementu di nos poblashon tambe ta trese kuné ku hende ta bai biba den otro bario ku nan a lanta den. Esei ta pone ku tin ménos regionalismo na Aruba. Pero nan t'ei si ainda. Algun palabra ta mará na region. Manera palabra manita ta mas usá den nòrt, tankelende, paradera, asina. Pero bo ta haña ku. Di frente bario na Aruba tin otro palabra con otro bario. Por ehempel, eh, na, na den nomber Piscá, bo ta ku na Noord, nan tin un nomber con Piscá, Sabaneta tin un nomber, un otro nomber, pero den mesun Piscá. Don Piscá tin dos diferente nomber. Antes tabata asina hasta ku Ora bo papia di un hende ka bo por a repara di kò parti Ruba e ta bin. Banda di regionalismo na Aruba, tin diferensia entre e papiamentu di e tres islanan tambe. E diferensia entre e papiamentu di e isla A, B, C no ta limita solamente na pronunsiashon di palabra ni na melodia di frase. Si nos kohe ehèmpel di flora i fauna, loke na Kòrsou nan ta yama un pali inju, Ta loke nan rua nos ta yama un palkui. E na Boneiru, loke anan ta yama un bachi pretu, ta loke anos ta yama un barigahel. Tin hende ta yama bari, un variante barikahel tambe. Esakinan ta e diferensianan di, di palabra, e diferensianan leksikal. Den gramatika mes tin masha poko diferensia. Uniko diferensia ku tin den gramatika entre Aruba. di Kòrsou ta den e sistema verbal. Esei ke men ku na Aruba nos ta bisa, por ehèmpel, he verf, Kòrsou ta bisa u verf òf di verf. Esei ta úniko diferensia gramatikal. Papiamentu a desaroyá su mes riba su propio forsa. A yega tempu pa nos tuma un posishon mas aktivo pa mantené i kultiv'é. Marie biaha nos tin e diskushon entre òf nos ta papia di e uso òf e uso korekto òf inkorekto di papiamentu. E diskushon aki nos tin na e kas tur dia, praktikamente tur dia nos tin e. Tur kaminda nos tin e bo ta tende na radio tambe. Miéntras ku nos no institushonalisá ni sentralisá e trabounan riba teren di Papiamentu, nos lo keda haña diskushonnan aki. Nos lo keda diskutí si esaki ta bon Papiamentu o no, esaki no ta bon Papiamentu. I lo keda solamente ta trata di opinion nò. Mester pensa bon, lo ta algu hopi importante pa bin ku un instancia sentral. ofisial ku tin e meta spesífiko pa investigá, dokumentá i traha material pa Papiamentu pa e komunidat. Mirando e pasado i presente di Papiamentu, kiko nos por spera di su futuro? Wèl, pa mi, mi ta mira e futuro di Papiamentu hopi positivo i mi ta mira un Papiamentu fuerte, pasobra ami ta kere ku Un di e maneranan ku mas bo ta logra ku distribushon di bo idioma ta dor di pone den enseñansa. So pa medio di enseñansa bo ta stimulá bo idioma hopi. E muchanan, hóbennan, ku mas soro ta adulto lo siña un papiamentu segun su reglanan. Nan lo tin un vokabulario amplio i ku un bon enseñansa. di idioma, bo ta hasi tambe ku e hende ta bira kreativo den su forma di uso di idioma. E desaroyo di papiamentu ta ta skur pasobra aktualmente nos tin nobenti nobenta mil eksperto den e lugá aki ta ta hinka na na manera ta bisa na spañol mete la pata no. Anto e ora bo no ta haya, bo no tin un organisacion central pa bo bisa, laga nos dici, ya bo comete un falta na papiamento, ya mi yamao y sa bo tende cos, e cos y no ta bon. No, anto abo ta bisami di unda bo ta saca e arogancia y di bisami cu e cos y no ta bon? Ya, bon, bo tin razon, pasobra di unda ami ta bay bisa abo cu ta fout? Nos no tin un autoridad. pa kon nos bisa regulá e desaroyo di papiamentu. Papiamentu tin mas ku treshen aña bieu kaba. Nos tin tempu di kolonalisashon hulandes, fransesnan kenda un tempu, e inglesnan ta kenda un tempu, pero tòg e idioma no a disparsé. Kende idioma ta sufisiente fuerte pa risistí. tur influencia di afó, tambe influencia di e hendenan di aki na Aruba ora aki. Ami no ta kere ku papiamento lo bai disparsé asina asina, aunke nos konosé kaso di idioma krioyo manera papiamento ku a dispars'é, manera e idioma Negerhollands, e idioma ei a dispars'é ñu'e ta papi'é mas, pero mi no ta kere ku esei ta e kaso ku papiamentu, pa motibu ku nos ta us'é riba tur nivel, no tin nivel di parlamento, nivel di konseho di ministro, den ful sosiedat nos ta usa e idioma ei. Te mira e chèns pa e dispars'é ta hopi hopi chikí. I mi ta kere ku gobièrnu i pueblo mes lo mester lanta tur defensa posibel pa nos konserb'é manera ku e ta awe. Si no mañan nos ta papia papiamentu solamente na kas i skondí. Bon, mi ta kere e futuro di papiamentu ta ta ta keda na nos mes. Ta nos tin ku zòrg pa esei. Mi ta kere ku si tur outor, tur kompositor kuminsá skibi na òf sigui skibi na papiamentu i pa laga e papiamentu, zona mas internacionalmente mi ta kere ta ta algo grandi pasobra mene um, nos men nos a siña hopi di esei na nos a bai Europa nos Hulanda nos tin cantikanan cancionnan cu a zona na radionan na Hulanda y yega ta top ten number un bira zomerhit na Papiamento y pa nos esei ta esei ta algo grandi pasobra ta logronan cu hopi artista y compositornan ta desea. Nos ta riba un caminda positivo pero. Nos falta mas ainda pa traha riba dje. Mi ta kere komo un siudadano i komo un arubiano ku ta forma parti di e komunidat aki ta importante pa bo sa bo idioma. Mi ta haña ku falta hopi investigashon i mi ta haña ku tin hopi kos interesante pa investigá na papiamentu i mi ta haña ku. No solamente gobierno pero henter pueblo di Aruba tin cu duna mas balor na Papiamento y pa nos traha riba e idioma pa nos ta orguyoso di dje. Papiamento ta patrimonio nacional. E ta algo di nos tur. Su desaroyo ta keda den man di tempo pero gran parti ta depende di nos mes. Nos idioma ta den bo man. Papiamento, cuide.